X'inhi d-differenza bejn il-valur lingwistiku li kellu dan id-dizzjunarju fi żmienu u l-valur li għandu għalina fi żmienna? Għalina, kull dizzjunarju qadim ikollu essenzjalment valur storiku. Aħna ma nużawx id-dizzjunarji l-qodma biex infissru l-kliem modern. Imma naturalment dak li hu qadim għalina fi żmienu kien kontemporanju. Jiġifieri il-valur lingwistiku tal-Valliċeljana fi żmienu kien illi Kavallieri u ħaddiema barranin li jridu jintegraw ruħhom fis-soċjetà ħa jaqbdu dan il-ktieb u ħa jgħidu din il-kelma bit-Taljan, bil-Malti jgħiduha b'dan il-mod. Sewwa? Issa għalina għandu l-valur storiku għax tara l-Malti kemm inbidel. U l-Malti inbidel kemm bħala tifsir kif ukoll bħala forom, forom grammatikali. Jiġifieri dan huwa dizzjunarju li huwa mimli pereżempju bid-diminuttivi. Illum jekk ħa tixtri sodda, tista' tagħżel li tixtri sodda kbira jew sodda żgħira. Imma dak iż-żmien kienu jagħmlulhom sodda jew żdejda. Jekk ħa jixtru borma, illum tista' tixtri borma kbira jew żgħira. Dak iż-żmien kienu jużaw jew borma jew brajma. U allura jġibek inseda li d-dizzjonarju, il-Malti kemm inbidel fl-aħħar mijiet ta' snin. Dan huwa dizzjonarju li ġie ddatat għall-1640, bis-saħħa tal-armi li jissemmew fih. Sewwa? U allura għandna korp kbir ta' kliem bil-Malti li huwa qadim ħafna. Skont il-Professur Arnold Cassola, ir-Regola per la Lingua Maltese jirrifletti mitt sena ta' influwenza lingwistika tat-Taljan Toskan f'Malta. F'liema aspetti tad-dizzjunarju hija evidenti din l-influwenza? Il-kompilatur ta' dan id-dizzjunarju niżżel kliem bit-Taljan u mbagħad fissru bil-Malti. Kemm-il darba ġara li l-kliem li huwa niżżel fil-fatt huwa sqalli. Imma ma kitbux bl-isqalli. ipprova jagħmlu Taljan. Allura per eżempju għandek il-kelma passoli, passolina, li bil-Malti tiġi iż-żbiba jew iż-żbib, u passoli ma ssibhiex fit-Taljan. Imma ssib passuli fl-Isqalli. Mela dan jaf il-kelma bl-Isqalli. Passuli. Il-'u' jagħmilha 'o' biex mingħalih jagħmilha Taljana. Fl-istess folja nsibu l-kelma 'skanto'. Jgħidlek hekk. Jgħidlek pawura, skanto. Bil-Malti qata'. O degħxa. Qata' jew degħxa, tħa degħxa. Skanto fit-Taljan ma teżistix. teżisti biss skantu fl-isqalli. Imma min qed jikkompila, min qed jiġbor dan id-dizzjunarju, ried jiġbru bit-Taljan u bil-Malti. Allura kien jaqbad il-kelma bl-isqalli, ibiddlilha l-vokali u għalih qed iwettaq dmiru li qed jippreżentalna dizzjunarju Taljan-Malti, meta mhux hekk, sqalli Malti dan. Jidher li l-għan ta' dan id-dizzjunarju kien wieħed prattiku. Taħseb li kien jgħin fil-komunikazzjoni mas-suldati u mas-servjenti tagħhom? Inkiteb għaliex il-Maltin kienu monolingwi, jafu jitkellmu bil-Malti biss. Il-Kavallieri kellhom il-milizzja Maltija, kellhom nies li filgħodu jkunu artiġjani u filgħaxija riedu jipprattikaw l-armi. u biex jikkomunikaw il-Kavalieri mal-Maltin riedu bilfors jagħtuhom l-ordnijiet bil-Malti, xi ħaġa prattika, u għalhekk fi tmiem id-dizzjunarju għandna l-ordnijiet tas-suldat. Jiġifieri flok ma għandek left right, għandek xellug lemin. Sewwa? Jiġifieri li kellu funzjoni prattika m'għandniex dubju minnha, irnexxilux Ma nafux, imma żgur li nħass il-bżonn għalih. Żgur ukoll illi l-Maltin tal-1640 kienu ħafna iktar monolingwi milli kienu n-nies ta' wara. Illum aħna soċjetà bilingwi u dil-ħaġa ma napprezzawhiex, imma iktar ma mmorru lura fiż-żmien insibu li l-Maltin kienu jafu jitkellmu bil-Malti biss. Għalhekk il-Malti baqa' nieżel. Għaliex ma kinitx għażla. Ma setgħux il-Maltin jgħidu, ħa nitgħallmu t-Taljan għax bit-Taljan nistgħu mmorru f'ħafna postijiet, nistgħu mmorru mal-Mediterran kollu. Il-Maltin kienu jafu bil-Malti biss. X'inhu t-tagħlim tas-suldat? Taħseb li nżied wara l-entrati tad-dizzjunarju? Il-kelma tagħlim, kif inhi mogħtija f'dan id-dizzjunarju, tfisser dokument. Mela meta ngħidu tagħlim għas-suldat, It-tifsira hija dokument tas-suldat, karta għas-suldat, avviż għas-suldat. U jidher illi nkiteb wara għaliex għaliex Saverio Mifsud jagħmel referenza għall-eżistenza ta' dan id-dizzjunarju miktub mill-Kavallier Tezan li fih għaxar ittri Għarab li huwa Malti Taljan Taljan Malti qegħdin naqblu s'issa. U jħalli barra id-dokument tas-suldat. Cassola sab viċin Pjazza Navona hemm parroċċa Santa Maria della Vallicella li għandha librerija tal-patrijiet ngħidulha l-Valliċeljana għalhekk ngħidulu Valliċeljana. Sab dan id-dizzjunarju biż-żieda tat-tagħlim għas-suldat. Jiġifieri dana inkiteb wara. Għandna żewġ kopji oħra tal-istess dizzjunar ta' Teżan. Wieħed il-biblioteka u l-ieħor l-arkivju tal-katidral. Huma bbażati fuq id-dizzjunarju li jsemmi Saverio Mifsud u ma jagħmlux referenza għat-tagħlim mas-suldat. Ikolli ngħid jiena u jista' jkun li jgħidha Cassola stess hemm issa nsejt illi dak illi ħa d-dizzjunarju miegħu Ruma kien kavalier hawnhekk li kellu bżonn jitgħallem il-Malti u żiedu forsi hu stess. Għalhekk jinstab f'dan id-dokument biss. Minn daqshekk it-Trovatura ta' Cassol hija waħda kbira ħafna. Skont il-Professur Joseph Brincat, ir-Regola per la Lingua Maltese joffri pedament u mhux kopja għal mezzo vocobolario li ġie warah u hawn studjużi oħra li jaħsbuha differenti. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Hemm probabbiltà kbira li min kiteb il-Mezzo Vocabolario ma kellux il-Vallicelliana quddiemu, imma kellu l-manuskritt li jsemmi Mifsud. Imbagħad jiġi Cavalier u jkopja l-Vallicelliana minn fuq Mifsud. Imbagħad jiġi Patri Pelagiu forsi għaliex il-Mezzo Vocabolario jinsab qalb il-karti ta' Patri Pelagiu. u jikkopja l-manuskritt li jsemmi mifsud. Anke l-manuskritt l-ieħor li hemm il-belt aktarx huwa bbażat fuq dak li jsemmi mifsud. Jiġifieri n-nies mhux ikkupjaw il-manuskritt tal-Veliċeljana, ikkupjaw manuskritt ieħor. Il-Veliċeljana huwa kopja tal-manuskritt l-ieħor. Il-Mezzovoc kopja tal-manuskritt l-ieħor. Il-Mamma mhuwiex dan imma huwa wieħed ieħor li m'għadux jinsab, jista' jkun li nsibuh. Jinstabu ħafna affarijiet. Huwa l-każ li r-Regola per la Lingua Maltese iservi ta' prova li li kliem li minn għalina qatt ma ġie użat fil-Malti Fil-fatt kien jintuża? Jekk iva, taf issemmilna xi kliem minn dan? Iva, jiġifieri dan huwa dizzjunarju komunikattiv. Min kitbu ma riedx jurina kif għandu jinkiteb bil-Mal, kif għandu jinkiteb il-Malti, jiġifieri jekk ried jikteb nixġa kitibha bil-ġe. Imma insitx kitibha biċ-Ċe. Mela min kitbu ma riedx jurina kemm hu bravu fil-Malti imma ried jikkomunika biss. U fih għadd ta' kliem bħal per eżempju semen, tip ta' butir, il-Mosta dhom jgħiduha ta' semel li li huwa marbut ma' l-arkotta. Inkella għandek kelma bħal sajjied bit-tifsira ta' kaċċatur, għax il-kaċċa qabel is-snieder kienet issir bix-xibka, bit-terriħa. Għandek kliem sabiħ bħal ix, li kienet espressjoni għal meta inti xxomm fjura. u jkollha riħa sabiħa riħa riħa tfuħ u jgħaddu l-miet tas-snin u ssib ktieb tal-iskola dan huwa tal-1600 issib ktieb tal-iskola tal-1832 fi żmien l-Ingliżi u ssib djalogu jgħidlek ix xi tfuħ dil-fjura u tgħid din il-kelma diġà ltqajt magħha u tinduna tiftakar li ltqajt magħha hawnhekk. Jiġifieri dan huwa ktieb li jagħtina prova li xi kliem Kien tabilħaqq jintuża. Nimmaġina jiena li kull kelma li hawn hawnhekk kienet tintuża. Għandek il-plural ta' salib, jagħti solbien, illum ngħidu slaleb. Kienet tintuża solbien la jagħtiha dan. Ma kellux raġuni għala jivvinta. Kif nistgħu nqabblu dan id-dizzjunarju ma' dizzjunarji oħra li ġew warah, bħal ta' De Soldanis u ta' Vassalli? Dan mhuwiex dizzjunarju, dan huwa lista ta' kliem. Lista twila ħafna ta' kliem. Lista li toqrob lejn dizzjunarju għaliex ma' ġenb is-singular jagħtik il-plural. Ma' ġenb xi kliem jagħtik espressjoni, il-kelma waħx. Jgħidlek, Aħjar waħxek milli wensek. Sewwa. Imma mhuwiex dizzjunarju li taf li jagħtik il-partiċipji attivi għalihom. Is-singular jagħtik il-plural aktar 'l isfel. Il-kelma jagħtik it-tifsira ewlenija u sekondarja u idjomatika. Huwa lista twila ta' kliem imma għandu valur tremend.